Очсыз ул Филүзә, очсыз. Менә шулай, әйе, Булат бернинди сирне дә яшермим диде. Өч... Сәлам дуслар, Тайсуган буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез һәм без бу юлысы Булат Ярәхмәтов дигән бик тә сәләтле егет янына кунакка килдек. Аның сәләтләре берничә. Ул үзе агач остасы, гармоннар коллекцияләй һәм аларны ремонтлый, үзе фотограф та. Һәм без тапшыруыбызны башлыйбыз. Булат, сәлам. Сәлам, сәлам.
Ничек хәлләр?
Аллаһ шөкер, Аллаһ шөкер. Син безне кунакка чакырмасаң да, без килеп җиттек. Синең белән якыннанрак танышасыбыз килә. Молодцы, молодцы. Үзеңнең остаханәңне күрсәтергә әзерме? Турьяус. Булат минем остахана базда урнашкан дигәч, мин әллә кечкенә генә караңгы гына бер бүлмәме дигән идем. Монда хоккей белән футбол уйнап була Булат, бик матур якты шундый э, остаханәң әле башлап кына киләсең дип беләм мин синең әйме. Менә шушындый остаханә агач эшенә кереп китү идеясе каян туды ул? Ә, заманында бер агач эшкә татырган кибет дип әйтик, инде шунда эшләп алган вакытлар булды. Шуннан инде ә, агачка кызыксыну туды да, агач белән эшли башладым.
Булат, әй, кинәт кенә кереп китсәң дә, ул бит әле агачны эшкәртә белергә шундый сәләт теләк булырга тиеш. Шулай бит, кулның ятып торуы, тырышлык, бәлки үткенлек кирәктер. Миңа калса ул сәләт любой авыл егетендә бардыр дип уйлыйм мин, калында бардыр. Любой авыл егетенә барып керсәң. Инә менә агач сиренә эшенә өйрәтерсең микән? Гомумән, сирне беләсем килә. Аның сире юк, Аны бары тик кешегә генә кирәк. Бу китапны этеп куя торган әйбер бу. Җайланма шундый. Ә, китапларның ава торган гадәте бар полкада, шуңа күрә алар алмаска дип этеп кенә җайлап кына куясың. Менә мондый бер савыт ясар өчен синең күпме вакыт китә, Булат? Сер булмаса, ничә сәгать утырырга кирәк менә шушы әйберне эшләр? Ә, күп дигәндә бер сәгать китә дормыгарга. Бер сәгать. Күп дигәндә, әйе. Менә Булат көненә 8 шушындый савыт ясаган очракта да тиздән миллионер булачак.
ясаман әйбер калмады ә, кемгәдер беседка кирәк булды кемгәдер инде ә, балалар уйный торган площадка кирәк булды аларны да ясаган булды шуңа күрә ул кешенең таләбенә карап моның белән эшләүгә хәзер инде бер ике ел буладыр бәлки өч төрде аны шутлан кеше юк кызык миңа ул эшләве кызык үз кулың белән нәрсәдер булдыру нәрсәдер ясау кешегә файда китерү Тәсим килә әле ул безнең алыштыргысыз нефть өлкәсендә белгеч тә менә шуңа шуна карамастан вакыт табып менә үзенең остаханәсен булдырган. Белә торып агач остаханәсенә керүемне иң чиста киемнәрем кигәнмен. Хатын кызның логикасы шундый аның. Ачкыч элә торган әйбер ясап күрсәтәм дигән иде. Хәзер без решили менә аның белән шушындый савыт ясарга. Чөнки миңа менә мондый савыт кирәк.
Кирәге булат. Әйе, әйе, әйтим инде. Димәк, бу безнең нарат агачы. Әйе. Без шуны Ничек менә нарат кулланасың син? Ул әйбәтрәк сакланамы? Ничек шул агач белән эшлисең? Очсыз ул Филүзә, очсыз. Менә шулай, әйе.
Булат бернинди сирне дә яшерми инде дә, очсыз булганга шушы агач белән, димәк, без эшләячәкбез. Ике шушындый безгә әзер шомартылган, киселгән Әзер, әзер киселгән такта.
Менә Булат э, үзенең лайфхагын тәкъдим итте. Чөнки савыт алып килгән, аны куеп без э, э, рәсем рәсем төшерәчәкбез. Менә шушындый безнең рәсем килеп чыкты. Хәзер шушы ук рәсемне без икенче э, такта кисәгенә дә төшерәбез. Хәзер башта менә монысын кисәбез, аны менә моның өстенә менә куеп, син трафаретны менә шулай төшерәчәксең дим. Так, нормально чыкты. Калтырата, но бик куркыныч түгелме? Кыек жир күренә, тимер күренәме? Нормальный. Яра кыек түгел, тимер кыек түгел. Менә шушындый әйбер килеп чыкты безнең.
Әйе, бу гади генә станок дисәң дә була, бу торцовочный пешкыр дип атала бу. Ә, такталарның баш-башларын тигездереп кисәргә.
Менә шулай тырыша торгач, безнең савытның төбе дә булды. Гади шурпаверт белән хәзер безгә тишекләр тишергә кирәк. Рейка әзер, без хәзер аларны кыйларына кадаклыйбыз. Ура! Ниһаять, бер сәгать вакыт үтмәде, безнең менә шушындый савыт әзер. Инде моны э, Булат ялгышмасам, без э, горелка белән э, төстәү кертә алабыз, әйме? Шулай, менә шулай яңгыр. масло белән. Әйе. Болай гына калдырсак та әйбәт була. Мин менә моны үзебезнең мунча күрергә яратам. Мунчага шампуньнар, душ әйберләре салыр өчен бер дигән савыт килеп чыкты бу. Инде әйтеп киткәнемчә, Булатның икенче шөгыле ул бик тә сәләтле безнең. Ул Баянда уйнап кына калмый, аларны менә коллекцияли башлаган, коллекциясе әле күп түгел, әмма бу башы гына, ди Булат, шулай бит? Уйнарга һәрвакыт теләгем булды, гармунда да, баянда да, шуңа күрә музыкаль белемем булмаса да, шуңа үзем тотынып, үзем өйрәнеп, шуңадан инде коллекция җыю да теләге дә барлыкка килде. Әмма монда бу тальянкамы, бусы аккордеон? Бу аккордеон Амансым мин күптән түгел генә шушы арада гына сатып алдым, Авитадан күреп алып, 300 га гына 300 сумга саттылар аны, шуңа күрә миннән аны жәлләп. Ягъни синең бу гармон җыю аңлавымча, менә теге киштә дә кешенең гаражында тузан җыеп ятмасын өчен син аларга икенче тормыш бирәсең. Нәкъ шулай, нәкъ шулай, нәкъ шулай. Син, син димәк инструментны кызганасың. Әйе.
Әйе. Ә менә монсы инде безнең ялгышмасам Тульский тулы. Ә, монсы безнең тулы, әйе, монсы ә, күрше рәштә улар бирде. Аның бераз тавышы югалып, шуңа күрә мин аны ачып, үзем рәтләргә исәп ие. Ә менә белемем юк дидең, Булат. Гаҗәп бит инде, белем булмаса да син инструментның төзелешен аңлыйсың. Ачып, интернеттан карап, ә, белмән әйберләрен шуннан белеп, Шулай иттереп ремонтлаган була мин минараны. Ә, башта әлбәттә мин арада уйнап карыйм, һәрбер тавышын уйнап карыйм. Ә, Әгәр дә тавышлары чыкмаса, аны ачарга кирәк. Ә, Ачкач инде аның ә, нигә җырламавы, нигә тавыш чыкмавы беленә. Менә мәсәлән, бу гармунны, бу баянны ачкач күренә инде, ә, нишләп тавыш чыкмаганы. Монда аның тавышлары төшкән булган. Моны әле ачкан булмады.

Сигелешә үзенә кунактан кунакка йөрисең, әйме? Менә үзеңә дә бер кунакка чакырасың син мине, мин сиңа интервью алырга килермен, әйме? Менә шулай җәмәгать.
Яңа рубрика башлап җибәрәбез алайса. Алмаш тилмәш.